wake wa ng'ombe na mbũri gũkĩgerera kwa gĩtonga kĩrĩa gũkĩgerera mũndũ mũgeni wahĩtũkagĩra kuo na hĩndĩ ĩrĩa ageragĩra kuo rĩ gĩtonga kĩrĩa gĩkĩremwo nĩ tondũ wa ikoro kũhũtha ona kũigua twĩtagwo kĩ kĩndũ gĩgwĩtwo ũthumu ndangĩahotire kũruta kĩndũ gĩgwĩtwo kamwatĩ kamwe kana ũhiũ wake kĩndũ kĩmwe gĩakĩo athĩnjĩre mũgeni ũyũ wagendeire gwake gwake mũciĩ so agĩirwo nĩ ũiru rũmena ta rũrĩa tũkugaga rwaheanĩtwo harĩa mũndũ gwĩtwo isaia mũndũ gwĩtwo isaia rĩrĩa athia isaka agĩthiĩ gwetha ithima akĩiguĩrwo ũiru gĩtonga gĩkĩ gĩkĩigua ũru gĩkĩrigwo ona nĩ ũkwagwo nĩ kũgĩa na rũru gũkũ tiganie agĩthiĩ akĩnyita kamwatĩ karĩa ka mũndũ ũrĩa mũkĩa na agĩthiĩ agĩthĩnjĩra ndiå kana nä må rona ruo rå rä a rwarä na må thuri å yå waigua atä akarerete ta mwarä kakå rä ire gä thå rinä gä ake ta mwarä arĩaga karĩaga kĩenyũ kĩmwe kĩa ngima we akarĩa kĩenyũ nake akarĩa kĩenyũ nĩko kagĩrwo rĩu gathi gakatungatĩre mũgeni wa gendera kwa gĩtonga kĩrĩa gwakĩo mũciĩ no maandĩko nĩ mangeragia makiuga atĩrĩrĩ atĩ hĩndĩ ĩrĩa mũndũ gĩtonga gĩkĩ kĩathire gĩkinyita kamwatĩ karĩa maandĩko maroiga nĩ tondũ wa ruo rũrĩa we na mũndũ ũyũ mũkĩa atĩ arĩhirio athire akĩiguo mũndũ ũrĩa wĩkĩte gĩko gĩkĩ agĩrĩirwo no gũkua na nginya arĩhwo kĩndũ na kĩrĩa arĩhio kĩndũ na kĩrĩa kĩngĩ nĩ tondũ wa ruo rũrĩa rwarĩ na thĩinĩ wa mũndũ ũyũ gwĩtwo mũndũ ũyũ mũkĩa ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ tũrĩ na ũhiũ mũnene thĩinĩ wa mĩciĩ itũ tũrĩ na ũtonga mũnene thĩinĩ wa mĩciĩ itũ twĩ na maũndũ maritũ gũtongatonga arikana gũtongatwo maũndũ marĩa monagwo na maitho maya Ũtonga wa mbere nĩ kĩheo kĩa muoyo. Bwana asifiwe sana. Ũgima wa mwĩrĩ, kĩheo kĩrĩa kĩngĩ. Kũhatũrwo mathĩna-inĩ. Mũtwaranire na mũndũ kuma kĩroko. Waigua we ndanainũka na we nĩ ũthire na wainũka. Ũcio nĩ ũtonga mũnene mũno. Mwathani Jesu arogocwo. Waumagara waikũrũka na kũu kĩanda na wacoka wĩ na ũgima wa mwĩrĩ. Ona waikũrũka ũrĩ na mũko na wambata na mũrigo nĩ tondũ wa ũgima. Kũrĩ ũngĩ ũikũrũkire ona ndanakinya mũrigo mũciĩ. Agĩire na thĩna gatagatĩ-inĩ atanakinya gwake. Ndanakinya mũciĩ.

tũmenye nĩ kũrĩ ngai wĩkaga na tũratũra maica maya nĩ tondũ wa mwathani na tũratũra na tũkinyĩte haha nĩ tondũ wa guoko kwa ngai ti hinya witũ kana gĩcoka gitũ nĩ hinya ũcio ũtũraga mũciĩ wa matuinĩ bwana asifiwe sana tũmwĩhokere mĩtũrĩre itũ tũmwere na atũreke atũigane gũkena nĩ andũ arĩa mateciragia ũru ngoro nĩ tondũ nĩ makona ngai bwana asifiwe rekei twĩre ngai atũteithie gũikara tũtarĩ na thĩna ngoro ici citũ na tũtikanecirie ũru Na nĩ ngocaga Ngai nĩ tondũ mahinda marĩa Ngai atũhonokire kana rĩrĩa niĩ ndahonokaga na nĩ njũĩ noguo nawe warĩ. Ndarĩ na ruo rũnene ũndũ ndarĩrire nginya maithori ndamenya maũndũ marĩa njĩkĩire Ngai. Nĩwe wanyũmbire, nĩwe ũndũrĩtie. No ndamenya ũrĩa ndanamwĩhia, ndamenya ũrĩa ndanamũkorogocania, ndamenya ũrĩa ndanamũtukania, maithori makanyũmba, ngambĩrĩria kũrĩra. Na ngera Mwathani, kuma ũmũthĩ Baba, Ndahonoka mweri ithano anga wa 1964 kana 1984. No kuma mũthĩ baba ndigakwĩhia rĩngĩ. Nĩ ngwĩhĩtie ihinda inene. Nĩ ngũ njikarĩte ngũremeire ihinda inene. Nĩ njikarĩte ngũtukanĩtie ihinda inene. No kuma mũthĩ mwathani ndahoya ũtũrie thamiri yakwa ikarĩrĩ muoyo ndũre ngwĩkaga wega nĩ tondũ wĩ ngai wa arĩa matũraga bwana asifiwe rekei tũiganĩre harĩ mwathani ũyũ ngai nĩ atwendete na tũrĩ muoyo-inĩ nĩ tondũ wake mwathani jesu arogocwo tũrĩ muoyo-inĩ nĩ tondũ wake na tũtikanareke kĩoneki gitũ gĩtharwo nĩ ngoma tũtikanareke tũtunywo nĩ mahuru kĩrĩa ngai atũheire nĩ tondũ mahuru mekuo magũtũnina na gũtũthara na gũtwanangĩra indo citũ twĩtane na igũrũ na nĩgetha ngai arũgame na ithuĩ bwana asifiwe

magĩtũngana na mũrata we aya itanga ici igĩthiaga mũrĩmo kana cithiaga kũrĩa rĩu mbeca ti thĩna na hĩndĩ ĩrĩa matũnganire makĩrwo maingĩre handũ makĩnyue gacai naye maingĩrie merirwo nyuei gacai na mũheo mũndũ mandathi ta merĩ kana matatũ kũringana na ũrĩa mũndũ ng'aragu yake ĩigana Na rĩrĩa maikaire tondũ wa mũthu rũgendo mathiĩte rwarĩ rũnene na nĩ mahũtiĩ-rĩ, makĩingĩra mũkawa. Na maikara thĩ manengerwo iria manengerirwo. Ũmwe agĩciria gũthiĩ kũrĩra harĩa nja keruru-inĩ gacĩdi-inĩ tũtũ tũthondekagwo nja, na ũyũ ũngĩ agĩkĩrĩra o harĩa aikarire thĩ tondũ ona nĩaiguaga ng'aragu nĩmũhotete mũno. Na rĩrĩa ũyũ waumire harĩa nja kanjukua-inĩ agĩthiĩ kũrĩra harĩa gacĩdi-inĩ nja-rĩ,

no kũrĩa ararĩ ngĩmũroraga thĩ we ndutaga wĩra wa kũngaĩrĩria ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ mũtikareke tũtharwo wĩtĩkio witũ mũtikareke tũtharwo cioneki citũ nĩ ngoma nũgũ yũkaga gũthara thani-inĩ nĩ tũnengerirwo na ona kwanja ti ningũ kũrĩte kũgũrwo kũgũrĩirwo na thĩna nyuma naguo ngũtigwo na thĩna wakwa hau kĩrĩa kiuma kĩoneku gĩthiĩ nĩ tondũ wa kwaga kwĩrekereria mwathani rekei twĩrekererie mwathani tũtikanareke wĩtĩkio witũ ũtharwo nĩ ngoma tũtikanareke nũgũ yume igũrũ yũke ĩthare kĩrĩa tũheirwo na kĩrĩa tũgũrĩirwo na ngoro theri na twaheo na we- na ngoro ya wendo na kiuma kĩone kuona tũhũtĩte twatigwo na ng'aragu tũtikanahũte rĩngĩ mwathani atũingĩrĩtie harĩa harĩ haitũ andũ aya makũingĩrĩtio mũkawa mathiĩ marĩe na manyue no ũyũ aigua ndangĩhota kũiganĩra athiĩ nja nayo nũgũ ĩyo yoka tũhonokete tũgaikara harĩa hagĩrĩire no tũgakinya andũ tũkariganĩrwo Tũkauma nja tũkathi kũrĩa shĩndi-inĩ gũthi gũikara kuo kwĩgangara kuo, o na kũrĩaga tũkĩonanaga twĩ kuo, no tũmenye nĩ kũrĩ nũgũ irĩmĩte igũrũ, igũka gũtũthara, igũka kwananga, igũka gũthara kĩrĩa kĩrĩ thĩinĩ wa ngoro citũ, tũtigwo tũtarĩ kĩndũ tũrĩ nakĩo. Bwana asifiwe sana. Tũgĩcoka gwĩciria nĩ twahonokirio na nĩ twetirwo-rĩ, tũgatigwo tũtarĩ o na kĩ. ngai agĩcoka gũtũrora tũrĩ no gwĩtanio tũretanio tũrĩ ahonoku bwana asifiwe ndakuona mwathani no ngoro-inĩ ndĩrĩ na kĩndũ thĩinĩ wa ngoro ya mũrũ ithaitũ kana ya mwarĩ wa ithaitũ yathire tene nũguo nĩyokire na ĩgĩkua na ĩgĩtiga kanua na rwĩmbo rwa kũinaga niĩ ndũraga hau nĩ ndahonokire ndũraga hau no nĩgwa ngai atũteithie mũno endwa thĩinĩ wa mwathani tũmenya nĩ kũrĩ ngai ũrĩ mũciĩ wa matuinĩ na tũtigate kĩrĩa ekĩrire thĩinĩ wa ngoro citũ tũkĩnyitie na tũkĩrũmie nĩ tondũ nĩ ngai wa ihinda rĩngĩ mbona acibiwe mwathani jesu arogocwo atũrathime na atwĩke wega na tũmenye nĩ kũrĩ ngai wĩkaga maũndũ na rĩu we wakorwo ndũrĩ wa tatara irathimo kuma rĩrĩa waingirwo thĩ ũtarĩ nĩ irathimo cigana ũthiĩte wĩkĩirwo wĩkĩirwo wĩkĩirwo wĩkĩirwo nĩ mwathani ũyũ ona no hote gucitara ona ko wandekerwo karamu na ibuku ri ona korwo iria ri iria iria iria ri atuika ibuku ri akwandika ri maiganira ni maundu maria mothe twikirwo mathani kuma rira mundu aigirwo na miaka yake tutimenya ni kuri ngai wonaga ni kuri ngai wa ihinda ringi ngai wikaga tari ni ndaragania ekaga ni tondu ni ananjikira ndari gakona-ini ga guthii haruruke na thire ona ngorwo kindu ngurutwo mm, kindu ndirutwo haria ngurutwo ndimaiti no tondu ngai ni mwega na ni anyendete ni hakwa ni njugaga ni anyendete niki aranungamirie ringi na arahe rwimbo ruru rwa kuinaga muturire-ini wakwa ni anjiganite bwana asifiwe sana muturire-ini wakwa ni araheire kiuga kugaga muturire-ini wakwa

wona ta ũrathiĩ gũthirĩrĩkĩra agoka agakũruta ikuo irima rĩa mũndũ akarũgama nawe nĩ tondũ nĩ ngai wa ihinda rĩngĩ bwana asifiwe agoka agakũruta hatĩka-inĩ agakuoya nake ngoma agatigwo agĩconoka nĩ tondũ nĩ ngai wa ihinda rĩngĩ na maũndũ marĩa arĩtwĩkagĩra kana hĩndĩ ĩrĩa arĩtũtharaga ũũ arĩtũtharaga o rĩrĩa tũrĩtĩkĩra kũmũnengera ngoro na meciria

tũkwĩgwateire ũguo athiĩ nakĩo mũthuri arĩa nĩwegwataire mandathi tondũ nginya ma- marĩ marĩhe no nĩ orirwo nĩmo nĩ tondũ wa kwaga kũrũgama na ngai ũrĩa ũtũraga- ũtũraga mũciĩ wa matu-inĩ rekei tũrũgame na mwathani na nĩgetha akĩrũ- akĩrathima andũ ake akĩrathima nyũmba cia andũ ake ithuĩ na ithuĩ tũrĩkorwo tũrĩ andũ amwe akĩrathimo mũtumia ũrĩa wacereirwo nĩ mũnabii ũrĩa wokaga kũmũria kũrĩ kĩndũ ndingĩrũma Amwĩrire gũkũ gũtirĩ kĩndũ tũngĩrĩanĩra kana tũngĩrũmana nawe. Niĩ ndigĩtie o kamũtu. Kairuga rĩu. Tũrĩe na mũriũ wakwa tũcoke tũkue tondũ gũtirĩ kĩndũ kĩngĩ. Ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ, korwo nĩ tũramenya nĩ ũratũhoya maĩ-rĩ, nĩwe nĩ ithuĩ tũngĩmũhoya. Ũngĩmenya nũrakũhoya maĩ

Tũngĩmenya nũ ũratũhoya maĩ-rĩ, mũtumia Mũsamaria ahoywo nĩ Jesu maĩ-rĩ, amwĩrire we ũrĩ Mũsamaria nani ndĩ Mũyahudi, na tũtirĩanagĩra ona ma kĩndũ gĩa gũtaha maĩ, ndũrĩ na kiuga ona ndũrĩ na ndigithũ na irima nĩ iriku, maĩ maya ũngĩkĩruta kũ? na ndũngĩkĩhota kũingĩra kuo na ngundi nĩgetha ũgĩtahe. no nake jesu akĩmũcokeria akĩmwĩra korwo nĩ ũramenya we korwo nĩ mũtumia ũyũ nĩ ũramenya nĩ ũrakũhoya maĩ we nĩyo ngĩmũhoya tondũ ndĩkanyota rĩ tene tene na hĩndĩ ĩrĩa mbĩrĩirie kuuga maũndũ make mothe ĩ niĩ ndĩ mũtumia mũsamaria ĩ niĩ ona ndirĩ mũthuri ĩ nĩ ndĩrakuona tondũ ona ũrĩa ũrĩ nake nyũmba thaa ici rĩ

athire ateng'erete mehia nĩ meyumbũraga mehia nĩ maugaga na mahia- mehia matithiaga hanene agĩthiĩ matũũra-inĩ kĩraga andũ kai muone na mũtumia mũtikarige no ndatahaga maĩ kĩroko atimia magĩtaha tondũ nĩ mũkora atũraga na atimia ene ako- atũraga na athuri ene atũraga atahaga ati- a- a- a- a- o- oyaga ati- athuri ene rĩu wona ndangĩra gũtũngana na atimia acio kũu ithiũko kana kũrĩa irima-inĩ ũguo athiaga gũtaha maĩ atimia rĩrĩa manoga nĩrĩo athiaga kũgĩra make thaa mũgwanja na thaa mũgwa- thaa mũgwanja ũcio ndũrĩ kũndũ ũtangĩcemania na mwathani athire agĩkora jesu akĩmwĩra mũtimia ũyũ kwani ũramenya nĩ ũrakũhoya maĩ werĩ we nĩyo ngĩmũhoya tondũ angĩkũhe maĩ ma muoyo ũtakanyota tene tene ndenda kuga atĩrĩrĩ rekei twĩrĩgĩrĩre ngai na tũmenye kĩrĩa tua gũtũhe gũtirĩ mũndũ ũngĩtũtunya nĩ kũrĩ ngai wĩkaga nĩ kũrĩ ngai wĩkaga maũndũ marĩa matangĩkĩka nĩ mũndũ nĩ kũrĩ ngai ũtuganaga ũtugi ũtangĩhota gũtugwo nĩ mũrataguo nĩ kũrĩ ngai woyanaga Kweanwo kuria kwa magegenio ta ngeyo ni muthuri kwa kana uyu ni mutumia waku kana ciana ciaku. Rekei twirigirire kuoyo kwa Mwathani na gutura moko-ini make ni tondu ni Ngai wikaga. Bwana asifiwe. Mwathani Jesu arogocwo. Ni kuri Ngai wa ihinda ringi wikaga maundu. Ni kuri Ngai wikaga maundu.

na nĩgetha nake atũtũrie werũ-inĩ twambata kĩrĩma-inĩ tũgakoraga kũu kwĩna mahiga ma nyeigĩ kuo tũrĩkenagĩra kuo na thahabu twaikũrũka kũrĩa kĩanda-inĩ tũgakoraga nĩ kũrĩ na ithima iriku kuo iratherũka maĩ maĩ me muoyo twaikara werũ-inĩ tũkamenya kũrĩ na ithima kũu tũrĩnyuaga maĩ tũtikanyota rĩngĩ o rĩrĩa tũrĩtũria kĩrĩgĩrĩro gitũ na ngai na nĩgetha atũrĩkaga na ithuĩ kũringana na ũrĩa kwenda nĩ ũndũ ũcio ngai wa mũmũrathime na amwĩke wega we ũrĩ hau na kiugo gĩkĩ nĩ waigua nĩ ũnyotete matukũ maingĩ ona nĩ ũtũrĩte wĩyenjeire ithima methũkangu mahinda maingĩ ona nĩ ũtũrĩte wĩ ũtwaranĩte na, na maũndũ marĩa matangĩteithia rĩtwa rĩa ngai ĩtĩkĩra kuumĩra rĩu na wĩtĩkĩre gũkũrwo rĩu na ndũgate kĩoneki nĩ tondũ nĩ kũrĩ ngai wa ihinda rĩngĩ wĩkaga maũndũ matangĩkwo nĩ mũndũ wa thĩ bwana asifiwe ndũgama na magũrũ maku wĩre ngai ũyũ ũtũraga mũciĩ wa matu-inĩ gwa thutha wakwa nĩ ndagwĩta hwaĩ-inĩ ũcio mwega wa ũmũthĩ ũingĩrĩre mũtũrĩre wakwa ũngore kũrĩa ithima-inĩ njikarĩte na nĩgetha ndikanereirie rĩngĩ ona ndikananyue maĩ kuo ndĩ nyiki ũke ũhe maku tondũ ndikanyota rĩngĩ na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa itheru rĩaku jesu twahoya ona twagũcokeria ngatho amen amen amen ngai wa mwa mũrathime na mwĩke wega tũkĩgĩa na ihinda rĩngĩ rĩa kuonana nĩ Ngai- rĩa kuonithanio nĩ mwathani na nĩgetha arĩithie ngoro citũ ngai wa muoyo mũigane na atwaranage na inyuĩ mũtũrĩre ithe witũ tũtũ- atwarane hamwe na ithuĩ tondũ tũtingĩhota gwĩtwara tũrĩ ithuĩki tũkwenda kũnyitwo guoko nĩwe nĩ tondũ nĩwe tumagĩrĩria ũhotaninĩ amen amen ngai wa mwa mũrathime na mwĩke wega